Dawtmi nulepa ulenau hna, Tahanga Times lai huak thawngchimnak in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Chin ramkulh chung tadim dah ti lo huatkan kho a si cang tiah Minister Pu Sui Ṭhio nih a chim. Covid-19 phihkharnak ruangah khualtlawn phihkharmi cu Chin ramkulh chung tedim dah ti lo zalawng tein khualtlawn khawh a si cang tiah Chin ramkulh cozah lamsul minister Pu Sui Ṭhio nih January hleihnih ah a chim. Chin ramkulh chung kan ti bantuk in Kalay Myo lei le Mandalay Yangkung lei tu cu tupaw in khualtlawn khawh a si rih lo. Chin ramkulh chung tu ahcun tedim dah ti lo duhnak hnu paoh ah zalawng tein khualtlawn khawh a si cang. Cucaah Kadim lei tu hi duhpaoh in khuatlon khawh a si rih lo. Cucu January thla khat ah Cabinet ah bia kan chahmi a si tiah Minister Pu Sui Ṭhio nih Thakha Times ah a chim. Myanmar ram chung lawng si loin Chin ramkulh chung hmanh ah tupaoh in khuatlon khawh a rak si lo i quarantine ah chiah lengmang an si nain atu cu Chin ramkulh chungah COVID-19 a karh biknak tadim ah ti lo zalong tein khuatlon khawh a si cang tiah kan theih. Thantlang ah COVID-19 mizaw minung pakhat hmuhchap a si. Chin ramkulh Thantlang khua ah thong hnih kum kul le kum khat January ni hleikhat ah COVID-19 mizaw pakhat an hmuhchap tiah January ni hleikhat ah kan thei. Atu COVID-19 zawtnak a ngei tharmi hi Kawl miphun a si. Kalenu le in riantuan ah Thantlang a rami a si. Ani hi a hlun le cangka in facility quarantine chia colmi a si. Tuzing ah minung sawmthum le panga quarantine chiami kha kan check hna i Cu chungah atu i zawtnak hmuhmi lawng hi positive a si. A dang kha cu negative an si dih ko atu i RDT timi rianrang tein a phichuak aa thei colmi in kan check hna. Mah hnuah a tangmi sawmthum le pali hi PCR in kan check ṭhan hna lai tiah Thantlang COVID-19 kong tawlrelnak ah ṭuanvo ngeimi Salai Sangbawi nih ṭha ka ṭhamsa a chim. Thantlang khua COVID-19 zawtnak a ngeimi minung pathum an si cang i an dihlak in Thantlang Sain ah thlawp an si tiah kan theih. Hakha market ah nikhat chung sakeli ngei thleikhat hrawng an thah. Hakha market ah nikhat chung lawng sakeli ngei thleikhat hrawng an thah tiah thawngnih kul le khat January ni hlei ni ah sathat hnu hna sinin thawng kan theih. Hi kong hi pehtlai in Pyro Ta market ah sathattu pakhat a simi Pu Tial Hei nih nikhat chungah sakeli ngei Vok Caw Na Sia hna hi pakhat cio in kan thah. Vok hi Hakha khua chung tam deuh an si. Caw Na Sia hna hi cu zolei in a ra deuhmi an si.

Sa kan thahmi hi kan zuar kho lo. A thaizing ah kan i rinh caan zong a um tawn tiah Hakha Thar cithattu a sami Pu Ngun Thawng nih Ṭha Ka Ṭham sa a chim. Vok Caw Na Sia hna hi cuaikhat ah thonghra cio in zuar an si. Sake ni ngei zuat hi ka cawmnak caah a ṭha tuk tiah an chim chap. Falam ah an rawk a kaunter nu pahnih an thi. Curi sungrat lengmang a ciam. Falam khua January ni hleihnih zinglei suimilam pali le minit pahra hrawngah Falam nan tonnak ah innruk a kang i kumkhua upa tarnu pahnih a kangh chih hna. Thilri, sing riat le thongsawm ngaingan hrawng a ciam tiah kan theih. Ahote in inn dah inn kang aa thawk ti le minung zeizat dah An thi ti hi kan hlat lio a si. Atu tiang ahcun kum sawmruk le kumkua nu pastor zong a rak ṭuan balmi le hlachiatmi nu pakhat a kangh chih hna. Zeitin mei aa thawk i a kangh ti hi kan hlat lio a si. Zinglei suimilam pali le minit pahra hrawngah a kang i panga le a cheu hrawngah mei kan thah khawh. Thilri a ciammi hi kanmah nih kan tuak ning ahcun tangka singret le thongsawm ngan hrawng a si tiah Falam pengkomh lutlai Pu Ca Zung Mang nih thla ka ṭhamsa a chim. Hi kong ah Falam peng meithal sung lutlai phone kan chawnh hna nain damlonak ruangah si-inn ah um lio a si i kan pehtlai kho lo. Chin ramkulh cozah nih kan ti kho tawk in inn a kaangmi inn ruk siseh, mithi siseh, tangka singthum cio kan va bawmh hna tiah thla ka ṭhamsa a chim. Thawngni kul le khatkum January thla chungah atu i a vi hnihnawk in kangh a can hi a si. Hakha khuathar zongah thawngni kul le khat January ni kua zan Suimilam hleikhat hrawng ah inn pathum a sang i Sevenster kedenh dawr ngeitu U Tang Wei zong a kal chih tiah kan theih. Na rianṭuannak na dawr thil thawk ṭhan tuah na duh a si ahcun The Hakha Times nih mangfawih tein le na lung a tlin ning tein kan i tuahpiak lai. Tainak a si. Chin ramkulh panriat chungah ningcak loin me thong thum le thong li leng a um tiah ralkap nih an thanh. Chin ramkulh, Hakha peng, Thantlang peng, Matupi peng, Tedim peng, Falam peng le Ṭuanzang peng chung dihlak ah thonghnih kum kul chimnak lio mee ningcang lo in mee thong sawmthum le thongli le sawma le pakhat a um tiah ralkap nih an thanh. Hakha peng ah mee ningcang lo mee thongruk le zakua le sawmli le panga Thantlang peng ah ningcang lo mee thonga le zasarih le sawmruk le pariat Matupi panga ningcang lomi thongri le zaruk le sawmriat le pali. Tadim panga ningcang lomi thongrep le zali le sawmthum. Falam panga ningcang lomi thongthum le zariat le sawmri le pathum le Ṭuanzang pang ningcang lomi thongthum le zathum le sawmriat le pakhat a um tiah ralkap thongdik thanhtu nih an thanh. Hi kongah Chin Ramkulh Thimnak Zung Secretary U Lin Chua nih Malu cazin siseh, computer relnak ah siseh, aa palh khomi biatak a si ko. Cun me aa thawtmi zong cu a um taktak kho nain hramhram in tuahmi ningcang lo me timi hi cu a dik lomi a si. Minung pakhat nih me vuihnih thlak a tim hmanh ah ṭuanvo ngeitu nih nang cu na thlak cang kan ti ko hna. Cun Lawaka zong ah a felfai tein milu cazin zong kan va zohfel ko. Kum hleiriat a tling lomi nih mee an thlakmi zong hi a ngaingai cu na kum tin hi an thlakmi a si i an i palh ahcun kum san hleihnih in kan rappiak lengmang ko hna. Cun thonghnih pahnih kum lio ah khan kum hleiriat a tling cangmi cazin zong computer ah fal tein kan khumh. A fawinak cun me aa thawtmi cu a um taktak ko nain ningcang lomi cu a um hrimhrim lo tiah The Hakha Times ah a rak chim. Thimnak lioah mi cazin a chambaumi zong a um kho ko men. Kanmah zong nih kan si khawh chung in kan i zuammi a si ko i ningcang lo me a um lai ka zum lo. A ruang cu kan tuahmi chungah hin sangkhat hnu sangkhat, mezung pakhat hnu pakhat in kan tawlrel caah me aa thawtmi cu a um hmanh ah mezung pakhat ah aa thawtmi cu a um lo tiah ka zumh. A um khomi tu cu khua dang in hmun dang ah aa ṭhial i cazin phiat lomi pawl a si kho nain ahohmanh nih report zong a um lo caah ka thei ve lo. Khuadang ah an i ṭhial i a min ai ṭial cang ko nain khatlei ah an min an phiat rih lomi ti bantuk cu a um kho nain hihi ningcang lomi a si lo tiah Thantlang Peng Thimnak Zung Secretary U Khin Aung Ling nih a chim. Ralkap nih ningcang lomi tiah an thanhmi cu kum a tling lomi me, nu le pa ai khatmi Nulepa ai khat nain min ai dangmi, kum ai khat lomi le nulepa min ai palhmi ti bantuk hna an si. Chin ramkulh chungah COVID-19 zawtnak ngei minung zathum le sawmthum rel paruk hmuh an si cang tiah kan theih. Thawngnih kum kul le kum khat January ni hleikhat tiang Chin ramkulh chungah COVID-19 zawtnak ngei minung zathum le sawmthum le paruk hmuh an si cang tiah kan theih. Thonghnih kum kul le kumkhat January na hleikhat ni lawngah Chinram kulh chung in COVID-19 zawtnak hmuh tharmi minung kul le ruk an um. Tedim khuachung chung lawngah minung sungkua le pasarih zawtnak check an si i cu chungah minung kul le hnih sinah zawtnak hmuh a si. Tuanzang in Tedim ah a rak tlungmi nu cu a dam lo i sii-inn ah aa zohter tikah zawtnak an check i zawtnak hmuh a si. Falam ah rian a ṭuanmi January ni sarih ah Tedim ah kalmi le a chungkhar minung pakhat sinin zawtnak hmuh a si. Cun Tedim ah quarantine chiahmi minung pakhat sinah zawtnak hmuh a si. Atu tiangah Chin ramkulh chung i zawtnak hmuhmi hna hi an dihlak ah minung zathum le sawmthum le paruk an si cang tiah Chin ramkulh ngandamnak zung nih a langhter. Cucaah atu lio hi Tedim khua chung in COVID-19 zawtnak a karh tuk caah Tedim khua chung khuasami hna nih kan i ralrin dingmi cu damlo, khu, thabat, thachuah kho lo, hramfah ti bantuk in na um an si ahcun ngandamnak zungah thawngthanh ding le i zohter ding a si lai. A dang khua ah a ummi mizapi zong nih a si khawh chung in Tedim ah kal rih lo ding le Tonzang in a rak tlungmi hna nih ngandamnak zung ah thawngthanh ding le zulhphung ṭha tein zul ding kan theihter hna tiah a langhter chih. Tutan The Hakha Times la holh thangchimnak cu hivial in kan ngol rih lai. A zohtu le a ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Ni hlawn sung ka si.